Salam hormatly watandaşlar! Zdravstvuyte dorogiy turkmenistanci! Birki günlükde men öz dalaşgärligim hakda size aýan etdim. Şu birki günüň içindede gaty kän adamlardan hem hoş sözler, hem goldaw haty, hem howwa biz seň bilen, a indi her hili adamam bar, bir pitçin atyp ýörenem bar elbetde, ýaňky bir bir gijelejek bolup ýörenlerem bar. Biz oňa seredemzok, emma biziň esasy işimiz şu wagt şol daşary ýurtlarda diýeli, Türkiýede, Amerikada, Ýewropada, Russiýada, nirede bolýan hem bolsaň biziň öz ştablarymyz bolmaly. Saýlaw şol geçirilýän ýerde biziň hemmämiziň ştablarymyz bolmaly. Şoňa-da jogapkär adamlar ýerine şu wagt saýlap geçip ýörs. Muny howlugyp, alňasap alynýan iş däldir. Muňa dogry düşünmeli. Ine, hemmäňize men aýdýan, açlygan ölmez, alňasan öler. Alňasap edilýän iş däldir, gaty ullakan iş, gaty wajyp iş, muny diňe agzybirlik bilen çözüp bolýar. Ine biziň esasy şu wagt edýän işlemiz ýerlerine şo taýynyň şol ştablaryny belleşdirip gerekli adamly alyp şolara näme adamlar bardygyny belledip ýörüs. Biziň bi edýän hereketlerimize, eden çykyşlarymyza daşymyzdan seredýän adamlaram bar, eger syn edýän bolsaňyz Merkezi Aziýa boýunça ekspert Arkadiý Dubnow, Halkara habar beriji serişdeler şu täzelikler barada elbetde çykyş edýärler. Ol biz üçin ullakan goldaw, eger-de bize üns berýän bolsalar, eger biz bu hakda çykyş edenimizi şolar ýaýradýan bolsa, diýmek, olaňam ünsüni çekdigidir. Mundan başga-da, biz ýende bi hatlary ýazdyk OON-a, OBSE-a, Gosdepartamenta, Ýewroparlamenta, ýene-de bi başga ýurtlaryň neme wekilhanalaryna. Biziň ýazan hatymyzyň mazmuny esasy şol Türkmenistanyň içinde edilýän şu wagt saýlaw-seçim oýny, Ol hemme eden işi öz ogly üçin etdi. Bir aýyň içinde geçirmeli. Ýurt kowid beýleki diýip ýurduň içine girip boljak däl. Fors mažor ýagdaý döränsoň bu zatlardan peýdalanyp, hiç kime bildirtmän şu ýuwaşlyk bilen mara sessiz otlukýalyk öz meselesini çözjek bolýar. öz şol serdar syçagyny geçirjek bolýar. Onuň üçin biz, elbetde, bu zatlara üns berip, bizem bütin dünýä, Russiýetiň prezidentine, Amerikaň prezidentine, Gosdepa, beýanky Ýewrosoýuza, Ýewroparlamenta, OON-a, OBSE-ýa, ýene-de galan Ýewropar, Ýewrosoýuzyň hemme döwletleriniň daşary ýurt ministrlikleriniň hemmesine şol haty ugratdyk. Şulaň bikanun etjek bolýan işi, sebäbi ol elbetde ol bizi goýbermejek bolar, registrasiýadan geçirmejek bolar, ýöne biz bütin dünýäni şuňa üns bermegini çekýäs. Indi ýene-de bir mesele bar aralykda, o-da näme, ine şu wagt siz hemmäňiz ine gollaýaňyz, emma ine biz özümiz sekiz adam-da Hudaýa şükür. Ine sekiz adam biz biri birimiz bilýäs meni goldaýarlar. Ýendi biziň tanyşlamyz bar Russiýetde, Amerikada. Olaram maşgala. Emma her maşgalada ýendi öz dogan garyndaşlaryna, tanyş bilişlerine aýdybilýärler. Muň daşyndan ýendi bir mesele bar. Oda esasy näme şol nähili şu wagt indi elektron ses berme diýlen mesele bar. Elbetde hiç hili imo diýlen zada ynanyp bolmaz. Sebäbi ol gorkuly, howply. Şoň üçin biz ýörite programmany işläp häzir şo taýda Doly ýüz prosent şoňa şol howpsuzlygyňyzy, siziň howpsuzlygyňyz biz üçin iň wajyp mesele. Men özüm türmelerden geçen adam, adamlaryň ölümini, jebirini çeken adam meň üçin bi Gaty bir hem agyr hem şeýle jogapkär mesele. Şo meseläni biz şony çözjek bolup ýörüs. Oň üçin birazjyk bu mesele boýunça howlukmalyal. Ýöne şo ýerinde işläbermelidir. Şo meseläni agzap ýene-de gaýtalaýan. Eger-de siz şu wagt öýde oturyp, özüňize aeroportdan biznes klasmy, ýöne başga klasmy şol biltleňizi zakaz edibilýän bolsaňyz, onlaýn, başga bir ýurtdan maşyn satyn bilýän bolsaňyz, ýa-da uçjak bolsaňyz registrasiýany öňden geçibilýän bolsaňyz, şu günki tehnologiýalar biziň esasy daýanjymyz, biziň kömegimiz. Elbetde, bu wagt Ikitaraplaýyn uruş gitdiginden, biraz ideologiýa taýdan biz nä şu wagt döwletiň edýän oýny, pyssy-pyjuwlygyna garşy bizem döwletiň adamlary bolup, bizem öz tarapymyza şoň gapma-garşylygyna bizem öz hatarlarymyzy düzedip durus. Hemem informasion taýdan, informasion taýdan şol ýaňky adamlar biri-birine habar bermeli, habarlaşmaly, ýetirmeli, hem-de şol tehnologiýalary ulanmaly diýilýän mesele bardyr. Şugunlukça şu zatlary ýola salalyň, hemmäňize ullakan taňryýalkasyn, goldawyňyza, ýazýan hatlaryňyza, berýän soragyňyza hemmäňize ullakan taňryýalkasyn. Biziň edýän işimiz halal işdir, adyl işdir, hakykat işdir. Oň üçin enşalla.